Idiom kan tih hi Mizo tawnga tawng upa kan tih nen hian a inang a, idiom hman lar tawh loh tam tak awm laiin vawiin thlenga la hman pawh a awm a, chung zinga tlema zawng rawn tah lan a ni e. Piece of cake a nih nang anga awmzia kan let a nih chuan cake them tihna a ni mai a, cake them mai hi chu tu tan mah i huphurh awm tham a ni lo, awlsam taka kan hnawm hmak theih thil a ni. He tawngkam hi idiom ah la lut in thil awlsam lutuk sawi nan an hmang a ni. When pigs fly, awmzia chu, awmzia chu vawk a thlawh hun a tih na a ni a, a sawi tum ber erawh thil dang daih a ni. Vawk hi thla nei lo leh thlawk ngai lo tura duan a ni a. Heta tang hian thil thleng ngai lo tur sawi nan when pigs fly tih hi an hmang ta mai a ni. Entir nan I will believe you when pigs fly, vawk a thlawh duai duai theih hunah i thusawi chu ka la awih ve ang. Break the ice, vur tlang chhu keh. Enga sawi tumna nge ni ta ang? Mihring tlu leh dingawn riat chuang zet awmna he khawvelah hian hmelhriat kan nel mai theih, kan va nei tlem tlang si vele. Khaw lian deuha awm kan nih chuan he Zoram zim te ah pawh hian pawn han chhuak hlek ila kan hmuh ngai loh tur leh kan hmuh leh ngai tawh lo tur tam tak kan tawk zut zut thin a nih hi. Kan mihriat thar te nena inhmelhriat chhoh hi mi tam tak tan chuan thil huphurh awm a ni ve thei a. ho te te va sawi pui a inbiak chhoh a tul thin. Hei hi break di ai san tih tak chu a ni. Vur tih keh neh nan teh khin chhan chu tlasik khaw vawt in tui a ti khal fo a. Chutiang hunah chuan lawng an hman duh chuan vur khal te chu an tih keh hmasa ka ngai thin. Ice chu an break phawt loh chuan thui tak an zin thei lo vang. Hetiang chiah hian kan hmelhriat thar te nena kan inkar awm ice chu kan tih keh hmasa ka lo ngai ta thin a ni. A blessing in disguise Blessing chu malsawmna Disguise chu inthup Malsawmna inthup A sawi tum ber chu hei hi a ni Mihring tena malsawm ania kan chhiar te chu a nuam lam hlir hausakna hriselna damreina nupui hmeltha neih leh dangte a ni fo thin Chhungkaw pakhat erawh an van luai a. fapa sual deuh an nei tlat mai mahse chu chuan a chhung te chu pathian a hnaih tir phah a a hnuah a chhungkaw pathian thawi tak an lo ni chho ta a ni hla thu in keinin vanduaina kan ruat a hmangaihna lan tir tu kan tih ang deuh hi blessing in disguise an tih chu a ni e kill two bird with one stone tupui hi mizo te hian kan nei ve a sailum pakhata sava pahnih perh thlak tina a ni. a perhtu a hlawk hle tih na nih chu thil pakhat kan tih atanga thil tha deuh pahnih kan hlawh chhuah sawi nan an hmang entir nan nitin in hathawhna hmunah ke in kal ziah ta la petrol mahni safe a i taksa in hrisel phah in i lo infit bawk ang tukin sap tawng chanchin bu chhiar ta la news thar lam ber ber i hriat mai bakah a sap tawng i thiam phah bawk ang ka hre ni belh tlat chuan i thlarau chak phah anga then leh rual tha i chhar phah bawk ang chutiang zel in. Raining cuts and dogs, May, June, July, August leh September thleng hi chuan malsawm ruah kan dawng leh tlek tlek mai dawn a ni. Ruah sur satliah ni lo, nasa lutuk ah sur hi raining cuts and dogs an ti thin a ni. A zawhte leh ui an rawn sur sung sung tirah a ni hran lo va, ruah tam zia uar taka an sawi tumna mai a ni e. The Elephant in the Room, Sa hi khawmuala ram si lian ber a la ni reng a, kan inchungah hian thlung ta ruau mai la a hnawk khawp ang le. A lenna innei pawh tlem zawk kan nih in a rinawm. He idiom hian sai tak tak sawi a tum lo va, Elephant in the Room tih awmzia ber zawk chu harsatna leh buaina langsar tak kan hriat tlan vek ni si, tuman sawi chhuah kan tum si lo thil te hi a ni e. A fish out of water, zawng hi thing a cheng tur a duan a ni a, sangha chu tuiah. Sangha hi khawmual a lak chhuah nih chuan reirial lovin an thi thuai mai thin. Tui chunga zei taka hleuh zir zir thin kha khawmualah chuan an khawr ta tut thin a ni. He sangha chanchin hi hmang tangkaiin kan khawr tutna hmunah emaw kan thiam vaklo thil tih sawi nan a fish out of water an ti ta a ni. Heti nan computer hmang ngai miah loh hi eng anga degree sang pawh ngei mah se computer hma ah chuan they will feel like a fish out of water inkhial thiam em em mai messi leh ronaldo te ngei pawh hi cricket ah kher chuan khawr ṭut in they will feel like a fish out of water.